Gerard Jones ydw i, dw i'n Swyddog Gwarchodaeth Fferm i Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Mae'n bleser 'da fi enwebu Wynmor Owen, yr artist o Dydraeth, ar gyfer gwobr Shwmae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro. Mae Wynfor yn neud cyfraniad unigryw i fyd celf a chyfraniad sy'n cyfannu yr ddolen gyswllt 'na rhwng ein treftadaeth diwylliannol a'n treftadaeth amgylcheddol. Mae Wynfor yn dwyn ysbrydoliaeth o'r byd naturiol o'i gwmpas, yn enwedig yr arfordir, ac yn creu celf sy'n ysbrydoli nid yn unig dealltwriaeth ond mwynhad o'r byd naturiol o'n cwmpas ni. Mae. Wyn mor owen yw na nwy, rwy'n byw yn Tryddrath dros 40 o flynyddoedd gan am teulu. Rwy'n enedigol o bentre bach arfordirol Ceredigion, sef Llangrannog. Yym roedd yy fy nheulu i gyd yn yym forwyr, roedd yn nhad a'm dy'cu ar y môr trwy hoes ac roedd yn amlwg oedd hwnna'n dod yn mwy amlwg de bod hwnna yn fy ngwaed i hefyd. Felly mae'r yym gwaith cerflunio ac arlunio rwy' wedi neud dros y blynydde diwetha' yn gefndir yr ce- yn ma- magu'r cefndir 'na trwyddo do. Pan o'n i'n yy yy rocyn ifanc yn ysgol gynradd yy gerllaw Llangrannog yym mi yym roedd y môr yn fy nhyny tuag ato bob Siawns y gefais, ac wrth i mi ymuno â hen bysgotwr bach gyda'i gwch, a dyna ni'n dachre mynd rownd i i godi'r pots a'r cael y cumwch, a wedyn pysgota'r macrell a ac yn y blaen a a sgadan, so wedd hwn yn dod yn yn ffordd o ddysgu i fi, roedd hi'n dechre gweld lliwiau'r môr Bywyd natur o'n cwmpas, enwau hyfryd ar pentiroedd, enwau traethau ac yn y blaen megis Ynys Lochrdin, Trwyn Croe, Traeth y Garclwyd, Carreg Dôl y Frân, Carreg y Tŷ, roedd yna yn rhan o mywyd i bob dydd. Felly, wen i'n gweld yr holl beth 'ma'n

Yym, roedd hyn yn dod eto yn fwy cryf ac yn mynd mewn i'n meddwl ac yn rhan o'n cyfansoddiad. Yym, ac e- e- yn nes ymlân o'n i'n bysgota am sgadan gyda rhwydi tu fas yn ei slochdi'n ac yna ambell i ddydd o'n i'n gweld rhwyg mawr yn y rhwyd a'r morlo mawr wedi ymladd trwyddo fe yn ystod y nos, oedd gystal hawl 'da fe i gael sgada yn y wddf gyda ni. Dyma ni, um, yn mag ei hyder i ddechrau arlunio beth oedd yn cwmpas. A efallai oedd um, Fi yn byw nawr yn y trefdraeth ac yn arsylwi mwy ar yr y llyfs, y morlloyd eto a'r yym sâr coch. O'dd y sâr coch o'n cwmpas lawr yr aber Nyfer sydd gerllaw ni fan hyn ac yy unwaith eto o'n i'n ca'l yn yy swyno'n fawr gyda'i yy y ffordd o'dd y pibydd 'ma yn mynd o Betsi i'r Aber bob dydd a dyma fi'n arlunio fwy fwy ohono. Yym ond ymhellach mlan mi ddechreuais fynd yym yy gyda'm telesgop a'm llyfr arlunio draw i Ceibwr ac yna edrych yn groes ar clogwyni a dod yn ffrindie mawr gyda'r llys oedd yym ar y creigie draw Yym a trwy'r telesgop o'n i'n medru arlunio fe am amser hir heb amharu ar ei bywyd yn hwy. Yym mae'r creigiau a'r arfordir yma yn bwerus ac yn yym rhai sydd yn yy Mae teimlad mawr 'da fi amdanynt ac am yr enwau, unwaith eto, sydd yn gobeithio ddim yn mynd i fynd yn golledig tra bod ni ar y byd ma tŷ pîn, ond oedd mae'n bwysig ofnadw i ni gyd-weithio i gadw'r cwbl 'ma i fynd. Roedd yr Roeddwn wedyn yn sylwi ar, yym, moyn sylwi fwy fwy ar y gwymon lawr ar gwaelod y, y môr, yn meddwl yr un pryd am yr, yym, morloed, a'r llyrs ar ei fyny ar wyneb y dŵr. Roedd y rhythmau 'ma, yym, yn dod yn fwy fwy, yy, cyffredin i'm gwaith. Yym, rwyf yn, rwy'n hoff iawn o edrych ar, yym, Yr hedfan yr aderyn drycin manaw yym yn yy gysylltiedig a eto y gwaelod y dŵr a'r cwbl yn mla yn myn mlan yn fy nychymyg. Wrth i mi droedio'r yy llethrau yym arfordirol a ymylon Carningli a Garn Ffoi gerllaw, roeddwn yn dechrau sylwi fwy fwy ar y postyn ffens Derry yym ac ym mhen dim amser wn i wedi dod yn ffrindie mawr. Roeddwn yn hoff o'r grân a'r staple oedd mwy na thebyg wedi cael eu creu gan gofaint lleol. yr amser ynni ac yn mhen amser fwy o amser jyst yn yym jyst fy nwylo ar rhai o'r rheini yym ddechre neud rhywbeth ohonynt yym ac wrth i mi arsylwi a ca'l peth deialog ganddynt yym dyma meddwl i'n yn gweithio ar adar yn hedfan Yym, mae'r yym holl broses yn cael ei wneud ar yym bench fach yy fach iawn i weud y gwir a rhai tŵls llaw yn unig, rwy'n gw- hoffi gweithio'n yy gyn yn y modd 'na yym ac yna dyna dechreu yym ar y byd radar ar bren i fi. Dyma ni, dyma Un darn o dderi hen iawn sydd wedi bod yn y gwynt, y glaw, pob math o dywydd ers blynydde maith. Mae e erbyn hyn mwy na thebyg yn mwy fel carreg na darn o bren. Ond yym gyda'n cysylltiad agos ni gyda'r ynys Ynys Ewin nes lawr yr hewl yym yma yn Sir Benfro yym o'n i'n am roi croes non yn syml ar y darn 'ma o bren. Dyma ni, enwau'r arfordir, lle ges i brofiad 70 o flynyddoedd nôl o fod yn bod y trysore 'ma gyda ni ar ein arfordir a phob man arall, boed hefyd yn Batagonia neu'r arfordir ni, mae'r trysor yma at ei gadw. Yym, dyma ni, yym, llong hwylio fach i gofio am fy nytgi a myn gi, lle dechreuodd y cyfan bant jyst nawr.
Mae Wynfor yn defnyddio arddulliau a thechnegau sylfaenol a chreiddiol i'r ddynoliaeth i gyfleu ei angerdd at fyd natur ac mae hwn yn yn ysbrydoli Mae arddangosfa o waith Wynfor wedi bod dan ei man yn Ganolfan y Hydref a dwi wedi gweld yr effaith emosiynol y mae waith yn cael ar ymwelwyr a bobl lleol fel ei gilydd. Mae'n bleser 'da fi enwebu Wynfor ar gyfer gwobr Shwmae!